Бүген ул тагын бер үзе. Краннан тамган су тамчысы баш миенә чүкеч белән суккандай тоела. Караңгыланган бүлмәгә ябылмый калган пәрдә арасыннан яктылык саркый. Инде таң атып киләдер. Фәритнең ятканы юк әле. Күзгә йокы кермәгәч, ятып ни файда? Күңелеңдә буран уйнаса, җаның рәнҗүгә, ачу катыш, үз-үзеңне жәлләүгә түзә алмый ыңгырашса, йоклап була димени? Халидәне Фәрит бер күрүдә яратты. Институт тәмамлап кайткан, бар җире килгән егеткә күп кызлар күз атты. Ә ул Халидәне сайлады. Ниндидер бәйрәм кичәсенә клубка җыелган яшьләр арасыннан шундук күреп алды аны Фәрит. Вак чәчәкле зәңгәр күлмәк кигән иде Халидә. Биленә җитеп ашкан чәчләрен таратып, зәңгәр күзләрен зур итеп ачып, ул да һушын җыя алмый басып торган егеткә карады. Халидә Казан кызы булып чыкты. Гаиләдә бердәнбер бала, Әти-әниләре, зур түрәләр Татарстан читендәге бу авылга туганнарына кайткан икән. Бик исең китмәсен, внешность обманчива, тәртипле булып тоела гына. Әле яңа иптәш кыз белән клуб артына чыгып, тәмәке пыскытып керделәр, диде Фәриткә дусты Альмир. Юктыр. Мондый нәфис чәчәк бозык була алмас. Булса да, яшьлек юләрлеге генәдер. Фәритнең башыннан шундый уйлар йөгереп узды. Һәм ул башы-аягы белән Халидәнең төпсез зәңгәр күзләренә кереп чумды.

үзен озатырга ризалык бирүен зур бәхеткә санады. Кызыйның Фәритне кочаклап үбүе дә, еш тәмәке тартуы да, икенче көнгә табигать кочагына чыгарга чакыруы да егеткә сәер тоелмады. Заманасы шундый, димәк, мин аңа бик нык ошыймдыр. Мин кыюсыз булганга, дилбегәне кызый үз кулына алырга булгандыр, дип уйлады Фәрит. Очраша башлауларына ике көн дигәндә Халидә Фәрит белән куна да калды. Фәритнең элеккеге классташлары мәктәптә очрашу оештырдылар. Аннан соң тәбигатькә чыктылар. Фәрит, билгеле, Халидәкәен үзеннән калдырмады. Тик җыр-бию, уен-көлке белән мавыгып, кызның кинәт юкка чыгуын сизми калды. Эзли торгач, ул компания урнашкан алан читенә килеп җитте. Бер-берсенә терәлеп баскан, үбешеп торучы парның берсе Халидә икәнен тану Фәрит өчен беренче язмыш кисәтүе иде. Тик егет нәтиҗәне дөрес ясамады. Халидә кочагыннан классташ егетен каерып алды да тәпәли башлады. Кызый өстерәп, ялынып, ялварып, аны алып китмәгән булса, эш ни белән бетәр иде, бер Алла белә. Фәрит алдында үз гаебен аклар өчен җилбәзәк туташ аны кочаклап, үбеп җайлады. Дус булып үскән ике егет гомерлек дошман булып калдылар. Югыйсә, барысына да Халидә гаепле иде. Авызына аракы эләксә, теләсә нинди түбәнлеккә төшәргә әзер иде ул. Хәер, аек чакта да яхшы тәртибе белән бик аерылып тормады. Төрле яктан үгетләүләргә, Халидәнең чын йөзен ачып бирергә теләүчеләргә дә Фәритнең җавабы бер булды, Мин аннан башка яши алмыйм. Җәйнең ике аен бергәләп күңел ачып үткәргәннән соң, Фәрит Халидәгә тәкъдим ясады, Тегесе исә, кияүгә баруны күпер чыгу итеп күргән кебек, капыл гына риза да булды. Кечкенәдән үк әти-әнисеннән бары тик мактау, кадер-хөрмәт күреп үскән кызның ир-ат идеалы бөтенләй башка иде югыйсә. Беркайчан да үз гаебен танырга өйрәнмәгән, кыйммәтле киемнәргә, бай тормышка күнеккән Халидәгә үзе төсле үк крутой егет кирәк иде. Ләкин ул хәр теләген үтәргә әзер кол кебек артыннан ияреп йөрүче Фәриткә чыкты да куйды. Халидәнең әти-әнисе ни гаҗәптер гади авыл егетен бик яхшы каршы алдылар. Кызларының азгынлыгы, укымый, эшләми генә яшәргә теләве аларны да ялыктыргандыр, күрәсең. Инде кызны тәрбияләүне ир җилкәсенә күчерергә теләгәннәрдер. Таң калырлык бай туй ясадылар аларга. Артык шыпырынма, шыпырынырга яратмаган, булганына шөкер итеп үскән Фәриткә кинәт бушка килгән фатир да, машина, җиһазлар, күктән төшкән бәхет иде. Тик байлыктан бигрәк, сөйгәне, Халидәсе, ниһаять, никахлы хатыны булуга шатланды. Бу көннәрдә Фәритнең аяклары җиргә тимәде. Язмышына рәхмәт укып бетерә алмады ул. Кияүгә чыгу Халидәнең тормышына артык үзгәреш кертмәде. Ирекле тормышка өйрәнгән чибәр хатын һәр компаниянең үзәгендә булды. Башта ул дусларын фатирына чакыра иде, төне буе күңел ачып, иртән, башы авыртудан интеккән хатын бар ачуын Фәриттән алды. Аспирин бир! Өйне җыештыр. Савытларны ю. Ашарга әзерлә. Бу командаларны Халидә ятакта килеш кенә бирә иде. Ире, ризасызлык белдереп, бер генә сүз әйтсә дә, Халидә аңа ник туганына үкенерлек итеп җавап бирде. Фатирның һәм башкасының үз милке икәнен дә искәртергә онытмады. Син, мескен хәерче! Знай свое место! Дип кенә җибәрә иде. Фәрит үзенең бар көчен эшенә бирде. Үзен әзергә килүче түгел, ә гаилә терәге, хуҗа итеп күрсәтергә теләде. Тырыш егет бик тиз хезмәттәшләренең дә хөрмәтен яулады, тик ул тапкан хезмәт хакы Халидәгә бер атнага да җитми иде. Исерек дусларын яратмавына Фәриткә үч итеп, ул кичләрен үзе чыгып китә торган булды. Өч-дүрт көн өйдә кунмаган хатынын эзләп Фәрит бөтен шәһәрне әйләнә, әти-әниләрен аякка бастыра иде. Ә берәр компаниядә хатынын исерек килеш табып алса, аны һәрчак гафу итә, күтәреп диярлек өйләренә алып кайта иде. Үзен-үзе юл куючанлыгы, йомшак холкы өчен сүксә дә, кайчак күрә алмас дәрәҗәгә җитсә дә, Фәрит түзде. Аның яратуы колларча буйсынуга, кадерле әйберен югалтудан куркуга әверелде. Тик бу тормыштан чыгу юлын егет ничек эзләсә дә, таба алмады. Халидәнең соңгы тапкыр өйдән чыгып китүенә ике атна вакыт узды. Хафаланудан, мәгънәсез эзләнүләрдән гарык булган Фәрит, ниһаять, мөһим адым ясарга тиеш. Халидәсез аңа тормыш юк. Аерылып бәхетле булуына ышанмый ул. Иң кулае, дөньядан китү. Һәм яшь, чибәр, көч-куәте ташып торган ир шул карарны сайлады. Иртәгесен Фәритне балконда асылынган килеш таптылар.